A ṭha tiah kan ruahmi video cu kan upload thluahmah cang lai. Mi a bik in Thantlang Hakha peng i ramdang ummi vialte cungah hin lunglawmnak tampi kan ngei. Nanmah hna um hna hlah usilaw nihin ni ah kan rel hna hi a kal lai lo. Nanmah

Nangmah nan um caah nangmah nih nan ei nan dingmi hna ei lo ding loin nan kan chuahpiak i nihin kan ram le miphun caah rianṭuannak khan rian hma a kal ngaingai caah khan kanmah hikai a hmun a ummi le nanmah hi kan miphun le kan ram caah rianṭuan kan i rianṭuanmi a khatmi si a dang lo. A ṭuanṭimi cucu CNF nih kan rak tinhmi Bluetooth dawhkan i mipi dohthlennak timi kha mah ka si. Mah nan kan thanpi caah khan nan cungah tampi rumronak ka ngei. Cun culeng ah cheukhat te hna cu a hleisin ka mitthli zong a rak tlami cu

i thil a thangmi hna kan Chin miphun a kan cawasantu hna zong nih khan an hmuhmi le vei an chawlewa kha CNF bak rianṭuannak a tiin an rak pelmi hna ka hmuh tikah khan lunglawmnak tampi ka ngei. I cucaah nangmah nan um lo ahcun kan rem hlah kal kho lo. Uh, Pathian nih hin a pemi sinah hin pet in nan um lai ti bantukin ram le miphun duhdawtu hi mizo hna nih cun uh, vawlei cungah hin eh, Pathian riantuan taktak timi hi pastor hna an si lo e pastor hna cu lahkhah an ei an tuan man an ei Politician dohlennak a tuahtu ram rianṭuantu hna hi zeihmanh dahkhah zong an ngei lo i anmah hna hi Pathian rianṭuantu thiam an ti cang kha Mizoram ah khan mah bantukin ruahnak ngei in atu hi biaknak lei zong in siseh mino lei zong in siseh hlasat thiam i support thiammi vialte a bik in Thantlang Hakha peng i a ummi Chin miphun hna hi nan i cawlcang ning hi aa Lung a tling tuk, tha a tho tuk. Cucu miphun dang, mipengdang zong, pengdang cio zong nih khan rak zuam hna selaw ti kha saduhthahnak kha a sau cang. Nikhat khat cu pengdang cio zong kha mah lungput khan rak ngei dingin khan kan lung a sau a hau. I, i rak tlang chinchin ulaw cun Pathian nih ram a miphun caah a pe mi cu Pathian nih a pek thluachuah a pek lai. A tuh hi a ngaingai ti ahcun Thantlang Hakha hi ram le miphun caah Pathian mithmai cu nan ṭang tuk tikah khan zeilei poah khan a thang ṭhiamṭhiammi cu si cucu a langmi si lih a si lo biading biatak ka si mah phun le ram a ruat lomi kha cu an tum suk lengmang ko hi kanmah miphun pakhat hmanh ah khan unau pahnih hmanh a khan a dang Pathian lung a tongmi ram le miphun a duhdawttu Pathian i a sermi ram miphun a duhdawttu hna chung le khaan peng le ram kha cu Pathian nih a cawisan cucu zohkhentu ding zong kan rian pet ding Pathian nih an kut a khi timi kha chim ka duh ka lawm ngai ngai hmailei zong a khan atu hna hmanin vun chim deuh usilaw tuthlan keimah kan pek tu ahcun pek khawh lomi kha a rak um lomi kha kei kan i ra ka um lio ah khan Bible siangkaimi hna um zeim an um lo petu hna um tikah cun pek khawh a si kan pek khawh ahcun Pathian nih kan pek cu kan pek lo ahcun keimah le keimah zong kai check ka pek lo ahcun ka ngahmi um lo cusi ram le miphun caah nan i petnak hi a sunlawi tuk a sunlawi tuk Pathian nih nan pumpak cio thla in chuah hna selaw pen dangdang i ummi hna i cawn tlak le zul tlak in rak zuam chinchin u timi kha bia kan cah duh hngami si. Ai lawm ngaingai.